Yep! Nos tin kien ta ami ku Emil awe muchanan di Leiden Caribbean Community, mihor konosí komo LCC. Felismente pa boso bon dia, mor. Kòm a bai? Yo? Ya mi mai tambe no si. Danki pa spasio. Kòm a bai bo? Mor, bon dia. Felismente pa boso. Igualmente. Contami, mi sa cua di bos tin contami, pero contami con e coge cominsa Leiden Caribe, con el a nace? El a nace awo, e aña of hopi aña caba? No, nos tin alrededor di tres aña caba. Mm -hmm. El a bin, e idea bin eigenlijk pasobra na Hulanda mi nos cominsa realisa cu estudiantenan tin e studie succes. E ombudsman di Hulanda haci un onderzoek hier y cu ta sali cu studie succes di estudiantenan di Caribe Hulandes tin cierto conan cu ta afecta nan, nan struikelblokken con teme na Hulandes. Y e idea bin cu eigenlijk e parti social, cu unda e studiante ta sinti su so, bo ta bini di un cultura completamente diferente, ta sinti e, osea, Hulanda cu Aruba, isla cu pais, dos cos completamente diferente, gentenan diferente, comindanan diferente, nos di no, nos mester bin cu un vereniging unda nos ta trece tawene huntu, unda tawene por sinti na cas. Kon bo ta bin, bo ta kome bo snacks, bo ta papia bo papiamento, konosé bo hendenan, papia ku bo hendenan. I esei enkele ta ta e idea. I esei ta tur aña bo ta sigue ku dona na yuli òf despues di yuli ku muchu a yega boso ta bai? No, anos tin evento tur luna. Tur luna nos tin kasi dos evento. Tur luna? I hende nobo ta bin? Estudiante nobonan ta bin? Nos tin enkele duran-durante aña nos tin diferente aktividat. Tambe cuestionnan cu e eerstejaars ora nan yega botin bo op van week cu Aruba Huis. Mania esaki caba anos ta van nan op cu un evento pa cuminsa nan hunto cu esunnan di Corsou. Nos ta start your toekomst na Hulanda. Y tambe durante aña pa estudianten cu ta biba nan caba, no ta matter cuanto aña bo tin, nos ta haci eventonan educativo y social. Dus unda con bo con bin bo ta sinti na cas. E como pastor Rafa meno. Y con vos ta yama na via telefon? No, mi ke men vos ta yama, vos ta pone riba yama tur. No, mi ke Muna bira poco más bodear na que sai. Hey, vos ta llega tin. No, mi ke men con vos, Tin kuawe. vos, vos ta tra ku um, ku yole ku um, Aruba Hex yole pa esa e nomber na kenta bin ke kon le pa vos so yama nan, pa vos bisa nan yo um, tin un evento. Sí, pa- nos, nos tin hol diferente manera, nos, nos, Insta, nos Instagram page, gewoon Leiden Caribbean Community, en dan mm. insta tur information, evento, etc. Pero tambe nos tin un WhatsApp grupo cu mayoria di estudiantenan cu existente, pero tambe pe nobonan nos tin bon contact cu Cas Corsou y Aruba eis. Y ken mentoren nos mes tabata parti di Gewoon Opvang Week den pasado, nos tambe a yuda asina nunca yega, dus nos tin hoy bon contact cu tur e tur dos casnan. Y awoki boso na Aruba pero boso tin algo ta bay bin awoki december of januari of un evento nan? No, ya awor nos

No ta free, no ta mene free fall, ta mene un happening ta. Sí, sí, sí, sí, sí. Normal, gezond. Y mayoría vez um, era tu lugar um, un camino of eta by uh, No, nos, nos queda um, diferencia entre mas tanto Leiden y Den Haag. Mm. Pero nos está abrir también, no, el nombre está Leiden, pero nos está abrir para estudiantes de Tourstad. Sí, dus, Ok. Toen het een bombini. Okay. Eta un, un costo of eta free of eta Nos tin un kosto anual di djesinku euro pa aña. Oh, no, no, nada men. Si, ta kasi nada. Dus, i ya, esei ta pa miembro, pa por dun mei. Mayoria biaha, mayoria aktividat ta gratis pa miembro. I personanan ku no ta miembro tambe ta wèlkòm na un kosto hopi abou. I awor ke si un hende ta skuchando awor ke ke bira miembro, unda tin ku hasi? Unda tin ku bai? Subi nos Instagram page, DM nos, i riba tin tur informashon tambe pa bo por skryf in. Big bo na bobo, no?

I nos ta hasi kontuente bin, ba- un voorbeeld, nos hasi un kerstdiner semana pasá, echt netamente Sí? caribeño, ku bo ayaka, ku bo Sí? mam, Ta kwanto mucha ben yo? 45. Esa Kita- 25 euro te llega. No, ya, pero... Pero tiene que tener algo. Sí, sí, sí. Pa kerstdiner, de único evento pa año que Alright. nos ta cobra, al- nos ta cobra 10 euros, so, Y a vos sabes mucho? 45. Y sala Vale la completamente bien. Se da sold out. No se va Ah. un tiki más que nos está por. Pero Nos ta tin promé ku esei un bowling, crazy bowling, trinta hende, kon hopi leuk. Pero tambe nos ta hasi parti edukativo unda nos tin workshop pa bo siña skibi CV, bo motivatiebrief, netwerk. I tambe nos ta hasi pari career fairs unda kompanianan di afor ta bin i splika nan mes i presentá nan mes. Oh, kibera no ta mane happening so tin. Tin tin wòrdu. No, no, no. E ta un balans, ta un balans, ta un balans. Sí, sí, sí. Tin hende ta pensa, ah, no, ta un koi fiesta ta. Koi bebemento, no. Sí, koi bebemento, no, no. E ta un happening, e ta un balans tambe. Sí, mane un hende mane big ku bo solo ta splika awor ki di e manera aki. E por comprende pues si vos lo bisa por mí sin tu explicación aquí pe no tanto movimiento va a pensar la fiesta so tin comida pascua él le puntraba mes que día vos lo book eh para va toca so dembo dembo so agenda di va Facebook vos tin tú le que día te va tin tal code que día te va tin workshop y nos insta Oke. I nos tin awo kaba, dus nos mester prepara parti bo stuur for un jaar, jaarkalender. I nos no a publiké si e simannan ki e ta lo bin, unda ku gewoon bo podi detalladamente dje awo te ku sèptèmber ki dia, ki evento nos lo tin. I bo por bira miembro dje awo kaba i si bo ta nan, bo ta si bo ta nan, bo por bira miembro. Si bo ta kinan aru bo vakansi tambe bo por bira miembro tambe. Klaro. Si ka boso me.

Awo si bo sai man mucha wata komo bo sai hende bo si hende pa hende si no ai shen mucha ni ta olo mare mare nos por e wa e ta tamen a nos tiki nan nos ta proba nos ta trece un tiki ku bo sa nos tei pero tamen pa kompania nan so so biaha na aruba nos ta papia di un brain gain na e isla nan brain drain na e isla nan ku estudiantenan lo ta bin bek pero esaki nos mester di kompania nan si ta si bo ta skuchando nos awo bo ta traha na un kompania bo ta bo ta un hefe di un negoshi nos mester ko sera koperashon ku boso pa asina nos por trese estudiantenan bek. pa tin stagepleknan, pero tambe ayuda finansiero nos lo tuma, pero tambe gou mas prinsipal e stagepleknan, Sí. pa nos por stimulá e studiantenan pa bin bek Aruba. Pa I- i- stage. Pa stage, pero e nada ta kuminsá. Ora bo hay un stage, despues bo pasa bon, mi mea stage na Aruba, m'a gusta, so esei ta stimulá bo bin bek i Bo ke traha bin tambe. back, sí. Bo ta Sí, sí, ebouw sí. nan, bo ta ebouw. Sí, sí, mi ta studiante. Bo ta, bo ke bin back Sí, toch sí, un sí, dia? sí, sí, sí. Ah, mi sa mi sobrinonan ke bin back. Pasen nan, nan ta gana plaka wou, sí. Sí, pero, o sea, ambiente diferente, bo ta gana, bo ta gana bon plaka, pero bo ta den full un otro cultura. Pero awor aki un pregunta, kiko pa boso, segun a boso, ta e struikelblok pa e studiantenan ku ta terminá e studio na Hulanda i no kier regresá Roo? Ah, mi ta kere e falta informashon ta un un problema hopi grandi i so bo sabi bo ta papa i na fin di e komo studiante mi ta sinti ku mayoria e studiante tòg ke bin bèk. Pero na Hulanda si bo bai buska un bo kai buska un trabou bo ta sibi un wèpsait e vakatura ta duidelik, ey esaki ta rekisito, esaki ta dèdlain i na Aruba hopi bia bo no tin esei. I ta konta pa tur sektor, privá i públiko. Esei souiso ta un motibo, pero tambe e sistema, e, e situacion di vivienda na Aruba no ta e miho. Bo tira con e estudiantenan ta pensa y pesei, ya, un yamada na gobierno, teniendo en cuenta cu e estudiantenan kier bin bek, pero e ta, e ta, osea, ta tuma hopi nos tur, mester traha hunto pa cuminsa. Anos ta hacia di nos mes como estudiante, nos ta bin cu e iniciativa, pero nos ta no por. Esei ta kontra des. Pero boso mei ta duna un push pa pa pa pa nan bin. Boso ta mei ne bisa mei ne no keda ki nan ki nan no subi mei mas lekker ki kono sa mas plaka boso ta bisa esei boso ta bai duna un push ku ok. Pasobra nos ta konsiente ku tur nor ku pasobra tur e islanan mester di nos. Nos ta nos ta biba den un verkrijs den hopi pisá i si nos no bin bèk no tin hende pa karg'é. Ta bela, ta bela bo. Di un sueño bandi. Òf nan ta bin boso mei ta lanta bo mei un negoshi ki nan siñor bo ke traha pasobra bo ta bai gana e plaka ku bo ta gana un lanu forbel i bo mei ta lanta bo mei un negoshi ki nan. Esei ta un posibilidat. Interesante. Mi ta spera ku tur hende bela, mi wata bisa pa tur hende, si tur hende kaba por bin mene normal, pero mene wata bisa tin hora mene de kaso ku um, de kaso di sobrinito e skol, di skol me na yame na trabou, ke dor ke la stashe nan na yame bisa bin despues ora mene bo kaba ta bin di biahe, pero, no ni bo trabou. Pero, pasa hopi tambe, si. Pero p'esei mi mester bisa si, si nos ta es compañeronan Aruba of na Kòrsou i ku kuminsá stimulá stasha en placa pa nos, mi ta pasa mi un kos. Si ami bin Aruba un vakansia biforbèl, mi bisa oke, mi ta bin dos luna mi ta stasha, ah nò basá bo ta haña ful un otro perspektiva di kiko di bèrdat e trabou ta na Aruba of na Kòrsou den e islanan. Ora mi ta bina, ah nò e ta otro kuma pensa. E ritoch laga mi bin. Okay. Entonces esa ita, ita comienza, esta hace todo importante. Y esta scars na Aruba, según mi, esta scars, como hopi gente toma um, stage. Vos a, a mi papá personal, mi experiencia está hopi difícil para bohanya contact. Mene bo echt mensen bij via via, pues si bo bij direct via, mene bo taya bo website, nowhere to be found. Unda bo tin ku bai, ken bo tin ku mester, soos e ta ègt un manera, oké, ey, por ta bo tin un hende ku bo konosé via via bo ta hasié, pero manera mester ta na hu kon hulana ta hasié es ainda na Aruba, lástimamente no ta bai. Mi ta kere, mi ta kere no ta komun tampoko pa kompania na Aruba no ta kustumá di hasié. Mi ta kere ta algu ku definitely lo ta bon pa, bo sa kompanianan kuminsá wak ki kon otronan por aproche i, i hulana mester un bon vorbeldPa.

Y atrobe e ta, e ta algo inovativo, no? Dus nan mester tuma iniciativa y purba algo diferente. Paso berdad tin hopi um, studiante cu ta prefera keda ay abo, paso bijvoorbeeld mi sa cu na Hulanda bo tin e opcion den cierto, den, cu cierto compania cu bo por traha bijvoorbeeld na cas. Aki na esai no ta un, un pensamento ainda. Dus mi ta haya hopi nice di boso parti cu no ta afilia bijvoorbeeld cu e gobierno cu boso tuma iniciativa aki riba boso mes pa forma un comision y informa tog. Pasobra tin hopi informacion Cu semper studiantenan ta haya cu ta informacion normal. Mm. E informacion cu tur hende ta comparti, pero e parti, mane cuba menciona, e manera di biba, tur esinan tambe ta hunga un rol riba e studiante, correcto? Correcto, correcto. Mi ta, mi ta quiere tambe parti compañía, ten falta informacion di, nos, di dos bandas. A nos no tiene informacion, pero nan tampoco. Mm. So, men na Holanda botin tur aña un carrièrebeurs, nationale carrièrebeurs, cu ta e job firma grande di Holanda. Mm -hmm. Y nan mes a bin ca iniciativa pa tin un seccion special pa Caribe. Los werken in de Caribbean. Y bo ta gewoon, enan bo ta tur compania solamente di e seis islanan. Aruba, um, Curaçao, Curaçao, Bonaire, Saba, Saba, Sint Maarten, Sint Eustatius. Pero bo ta repará di nos me como estudiante año pasado, hopi Aruba di banda tin un of dos compania. Oh, lo. Pero eta, nanta, e oportunidad eta hopi bon, paso hopi estudiante te bayo, masho miles. Y pues si bo tin compania, eta, eta na 28, 29 maart, pues eta mi lo tin un bon idea pa comenzá asina. Pero tambe mi ta kere via Aruba Heights tambe nan por cuminsa organisa eventonan asina con siquiera cuminsa cu sector publico pa nos cuminsa bin cu e ideanan aki. Okay, okay. Pero si, si un compañía que está teniendo vos hoy que, que busca vos para stage, ¿cómo está comunicar? Pero por tal, ¿tiene una comunicación de por ya? ¿No? ¿Cómo está llega por hacer eso? Quiere manera más fácil está via email, que está leidencaribbeancommunity.lcc@gmail.com. Si o vai riba nos Instagram, Facebook, botamos nos link 3, dan también botamos el link para nos email. Si ta manera mas fácil pa tuma contacto cu nos. Of con via nos un DM también, nos lo contesta di biaha. Y yo ta bisa, hey, mi kier, mi kier un stagiair, of mi kier un hende mi stage, mi kier tin un compañía tal cos, y ale boso bo sigo busca ki ramo boso e. Ba, esei también tin cu bon pa menciona, nos ta presenta studiante di varios sector. Nos ta studiante na ley, na ley nos studiantenan di ley, pero nos tin también studiantenan di finanzas, den den business, studiantenan di Delft cu ta haci technisch. Nos ta representa hopi, hopi sector, no ta importante que nos sowieso ta bij nos netwerk en nos lo año hende ku lo por participa en position, sí. Wow. Ah, interesante. Ki boso estudiante boso mes? A mi ta lei. Lei? Sí. Ese ta pira kiko? Dokter? No. abogado, abogado. Abogado, sí? Sí. Ah, dame tin placa, sí. Aboname, aboname ta lei? Sí. Me dio un pregunta. Pa kiko ora boso escoge pa estudia fo y no na Universidad di Aruba? Mi ta kere ku e parti, ora bo sirina hulana tin dos aspekto, bo tin aspekto profesional, pero tambe aspekto personal. Ku ora bo bai Hulanda, bo ta siña ta riba bo mes. Es afstandigheid ku akinan, nos, nos ta papia tur ora, kinan bo ta tin un bida poko fásil. Sí. O honestamente, bo ta yega kas, bo ta bibia kuminda ta kushiná, Bo sa, bo no tin ku bo no tin e responsabilidatnan ku na Hulanda bo tin. I e responsabilidatnan ta krese, ta kon abo komo persona ta krese. I esei mi ta haña ta hopi importante. I p'esei ami personalmente a kis pa bai Hulanda pa kon bo ta sali for e bo bòbel i bo ta kon siña konosé mundu. So Hulanda un pais, ora bo ta na Europa, Europa ta un kontinente ku hopi kos ta pasa, hopi influensia i bo ta bo mente ta kambia onestamente. Abo tambe mesmo? Eigenlijk ta hopi aligned sí. ku, ku lo ke Mila tres delante, sí. Y mi ta kier tambe nan bo, bo mester si aki nan bota den bo bubble. Ah, mi ta kier mi ta bay uh, otro año lo mi ta por sí. Uh, si ay nan bota men bon pasi koyo so. E plaka ta keda kole boti boti pa kape. Ah, pero bosa ka bosa pa ke ber de un solo shot. espera, espera, espera, espera. no, tremendo. Hasi bosa invitación. Si tin hende, um, si mende mester compañía of um, una boso ta, y así na, si tin más mucho cota tende boso cota riba vakantie, opio mucho riba vakantie. Jawel. Y así na, na inscribe na boso. Si bo ta un studiante, of bo yu, bo nieto, sobrina ta un studiante, bisé di nos, stubi nos Insta, bo ta haya tur informacion riba of nos Facebook. Pero tambe si bo ta un compañía, bo ta escuchando nos, toma contacto con nos, paso nos ta haci escogi no solamente pa nos mes, pero pa nos pa contribuir back na e Comunidad den futuro. Prome cu nos bai e, e problema di casa e bobo bai suyo no tin lugar pa bobo queda ainda tin problema. Sí, na me quiere honestamente cada año tiene un problema un tiki más grande. Y sí, sí, vos tenés vos madre, vos no ni no, no, toche no, no. e, e base. No, pero un consejo nos dona tu estudiante ta comienza trempan. Comienza y ahora me está comienza trempan, mi Minimo dos Cuatro, no? aña. Minimo dos aña prome. Oh, lo. Ku komisa inskribí, komisa... wa- si- Sowieso, minimo, minimo, un aña. Pero pa, pa botan tiki mas seguro, i botan tiki, gewoon dos aña lo topi bon. Komisa informá bo mes kua stat bo ke bai. So, kada stat tin un otro regla, kada stat tin un otro website unda bo tin ku inskribí. Pero e ta un problema di bèrdat. Nos, ya, mina nos mismo, bo te nan, bo haña un kas, wou bo man, wan te duro. Pasa pa bo munda ke koni Juan. So bo bisa si bo ta den havo vijf ya den havo dri ka bo tin pensa kaba ku ya mi ta ora mi kaba vijf mi ta bai kuminsa studia ke mi a bini ku. Mi tin kere un advice ta aunke bo no ta sigur ku bo ta bai na Hulanda of ku bo ta even bai biba afo djis hasia tog pa wen ora momento presenta bo tine kaba paso di bèrdat e ta algo ku i ya mi ta kere rònt di tur kos na Hulanda ta drai rònt di bo kas tambe den e sentido di bo mester tin bo spatsi pa bo por bo sa bo e spasio pa bo Siña pa entonces pa bo no pa bo e no ta un problema tampoco ta bay influencia bo bo estudio despues. Pa hopi biaha e, e kosto pa inskribí na e website ta 35 euro. Bo ta paga un 35 euro, meneer Ah, Dio. ya, pa un biaha. Pa un biaha. E meneer Dio, si por ta bo no ta bai, por ta bo ta bai, pero si kier bo tine, si bo disidí ok mi ta bai, ok mi tine. E ta mihó bo sa previní ku bo lamentá despues. E kontesto bo ta bai heta bèrdat Dios bai dos aña for Dios bai un aña bo bai algu bisa ey Dios si algu pa bo yega. Nau aki ta pasa bibiata ku nan ta hasi un sistema di manera esun ku tin mas tempu ta haña fora. Oh. Entonces eri Ta me terreno kilen. Sí, correcto. Más o menos. Correcto. Ah, bueno. Pero mira, mi papá pa Leiden, nos suerte ta ku unda nos ta biba, nan ta tin un preferencia pa studentenan ku ta biba for, bo, bo promé aña si bo ta biba for, etcétera, y asina nos a logra Haña kas. Alright. Thank you guys. Thank you papin. Sa ki tem chan di Leiden Caribbean Community. Ya bo sa cabo.